Johera mag wuora, jodala mageno, agoni ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Minis Israel Lere piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora johera mag wuora, wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod e piny duong'. Iber manade Adonai Ebeneza El Gibo Jehova Shalom. Kawuono we mondo wadendi e nyingi Jehova Elohim. Iber manade we mondo yal wecheni ka kinde pod nitie ruodh lela. To mara kuom nyingi Yesu. Amen. Jera mag wuora adhi wuoyo kodi kuom otegu kod obadho. adhi wuoyo kuom otegu minyalo chiki otegu kiketo tinyalo kete kata mana noyieyo to joma ochiko otegu ipenjo niya be ing'eng'e giminyalo kete otegu mondo omak oyieyo maber to joma okonyo iko gokgi mowacho notegu to nachako chiko chon iketo tegu e kona kendo tegu kosemako yieyo to ji mor gipamo giwacho ni kawuono to rode omoko ang' wananene gokinyi kaka tiendene oriere orumo mong'amo dhoge kochimo polo wengene omorore kawuono wakelo yesu ja nazareth komeko chier mar choke ja galili Manuel Manol olwanye musalaba simba wacho ni biuru joma ogangore gi misike mapek abiro miyo uyweyo bende misigo mar olotegu mane oketi sadi tich adi gi joma nade wan kod Yesu Lwanda ja paradiso ja kondo mula omuga manyalo olo lwenye lela en ka wakele ja Galili no en kende en kende en kende moromo kata ng'ato ne chik ne otegu tich adi ma tich ne orumo ma nyaka dak mare ne okethore ma kawuono ne kowuotho to wuotho koda owacho na kia gima notimore dak na kia gima notimore tija kara gima notimore ni otegu no pi odhi oketo otegu samoro ne sama ne nindo samoro ne sama ne chako dak samoro sama ne nyathi sikul ne somo e sikul nodhi maber ji ne pamo ne rarara kara sama ne ipamo ni to ni chiko tegu gi jochiko tegu giloso ne obadho kawuono gima ne nyathi mane minegnigo gi geno kawuono onge gimoro amora kata kuome nyathi ber dala orumo modong' chwata to nyathi manyalo reso dalano bende koro onge kuong' odog ni wendo we asom gima ondike mumbe nyasachwa mapok olo adhi somo e ayubu apar gaboro matindo aboro osenyumore e gogo mitiende ne omoko onyumore e gogo matiende ne omoko samoro moko e tuo sama wawuoyo ni samoro moko e chandruok ohala ma nodhi oma odhi oolne lon madongo dongo kawuono ndulme nomako molwar piny samoro tedo nyar ng'ato kawuono ikone ni mondo oayi nikech gima nyalo kelo kaka faida e dalano joma nong'eyo ni faida nyaka yudi kawuono osechako wuoye iwachone ni mondo mi odaro jo kuma noaye kawuono ni osechik ni otegu monyumore ogogono momoko kode samore ni tuo mosemany ne osiptende koni kod kocha waluongo yesu nyamrerwa kawuono waluongo yesu siptal mang'ongo waluongo yesu daktari en kende manoromo kod wuoyi manolewo edho yawo higa pradek kod aboro sama notegu nomoko kode kano manobadho nodiye piny makata chieng' chame makata koth goye to moko mana kanyo kata en mana koth mar pe to sama noromo kod yesu komeko jachod nyororo mani e sulwanda wuoyi nowuok e dho yawo mane omoke higa pradek kod aboro ok ang'eyo notegu notosemako higa marom nade merwa kata onding'i kata dakni kata tich mari ok ang'eyo nosemako higa marom nade to kawuono wakelo yesu duoko wakelo yesu geno kama geno onge yesu nyalo kele geno kama duoko onge yesu nyalo kele duoko Tungo dog ni Janasareth. Mumba kona e obadho omako funj tiende matek ma ok onyal abwodho. Osechikne otego e wang' yo moluwo kata oluw yono kodhi Mombasa iluwe gotegu kuro kata luwe kodhi Katedo iluwe gotegu kuro kata okendi iluwe gotegu kuro kata oya ohala iluwe gotegu kuro kata en mana ohala mane nam iluwe gotegu kuro otegu nindo kode piny ka wuon waluongo yesu nyamrerwa ng'at mano mayo jachien kifungu omayo jachien e bwo liel elela bang' dala dek siburo mwamo liel ma Yesu mwatelo kawuono ni kingi mar Jerusalem esta esta dek matindo chiko amano dhi donjo ne jo-Israel owacho no yie chulo jading'wen mar mondo jo-Israel omoki e jela mar mondo jo-Israel omoki otegu o oh, wang'eyo niya sama ng'ato omoki otegu imuma wache Hosea aboro matindo abiriyo jo Israel chwoyo yamo to kayo kala usi sama idhi moke otegu to kata gima nyathi nyalo kele dala onge nyaka nyithindo mane ginyalo iparo ni magi ma duoko ma duoko mar dala na magi e geno mar dala na dhako ma kendo ni chieng' moro nores par merwa o oh, muma wacho niya jo Israel chwoyo yamo to kayo kala usi mane gi gimomiyo iketo tegu iketo badho mondo ichwo yamo kika kala usi to mumba kona Zekaria ang'wen matindo abiriyo ni kata chandruok momako Zerubabel dok dom gi gode to nitie Jehova obiro pieyogi ma gichal kod pewe mane Nyasaye mwakelo ma kata chandruok mane otegu oketo mondo ichwo yamo tikaka lausi chandruoggo eko kata girom gi gode ma ji neno loka cha ma ji wuoye ma ji hum gimotimo dalau jehova nitie obiro pieyo machal kaka pewe duong' odogni duong' odogni duong' odogni chakruok prang'wen gochiko chakruok piero ang'wen gochiko matindo piero ariyo kod adek wang'eyo jehova mar polo saye ma jalok nying mag jomoyie jakobo ogwedho nyithinde nitie ng'ama idhi gwedhe kawuono ma ape jochiende nomwonyo ma nyithindo mane iye jochiende norado ma ka modhiye tiluonge dhako ma migumba ma kata pod otin wan kod jehova ma noloko nying ana ana mani iseyo kendo ijaro ma kata ji dhi moto to nying ana kata ji dhi aora to nying ana kata ji dhi luok to nying ana jehova noloko momiye samuel janabi ere go miyo mawacho ni oting'o bada kawuono kata mano tegu mano keti kod obadho jehova ibiro turo gi kawuono we asom gi mondikie muma maler mar nyasaye mapok olo chakruok piero ang'wen gochiko matindo piero ariyo kod adek mowacho niya jodwar nolawo josef matek sama gimanyi gilawi matek makati nindo gilawi matek makati dhi tich loka gimanyi matek makati ya ohala gimanyi matek makati dhi e dak ma uluongru gi jaodi gi nying mamit mano chwanyogi gibiro lawi matek ma kata ka didhi e dala moro mar dala moro mane iparo ni dala niete ma geno ne nitie imayi genono ibedo ni kori onge kod geno ji wacho ni nyar jokang'ane noyudo dala momiero o oh, to karo chal nade kara nolawi matek to nitiere jaduok geno kama geno norume onyalo dwoko geno ne ng'ama geno rumone odwoko ne sarai ka igni oniang' nyasachwa ok mondi bende ok odeki onyalo dwoko ne ng'ato inyalo luongi ng'ama odhier to kawuono ni jehova nyalo dwoko geno Armagedon norume ma nyaka jok mane pecho ne ji nyaka jok mane ywecho ne ji Jehova ketgi machiem gi ruodhi mane gima onyiso Ana okone ni chieng' moro achiel Ana abiro keti michiem gi ruodhi nyaka kuma mon mane tiere minyalo oro nyithindo kanyo in bende ne orie nyithindi e nying Yesu ja Nazareth mano Nyasachwa mapok oloa duong' odog ni kidi mar jogedo Yesu Lwanda chakruok 49 30 muma wacho niya jodwar nolawo Josef matek ka gibaye gi asere ibaye mondo wiye okethre mondo nyithinde kik konye osiki e pien siranda iye osiko chwer achwera wang'eyo yesu moromo kod nyako ma iye osechwer higni apar gariyo sama nomako riak law yesu meja mane sama ne ich nomoke ma ich noling thi ma kata juoke ma nosechamo mwandu dalagi wigi nokuot sechego nikech mama noromo kod daktari mar daktache mani luongo ni yesu nyamrerwa okew jaudi yesu meja kingi ma ng'ama ang' noluong sani to dwoko yesu nigo yesu nigi dwoko kuom gima tekno yesu wa nigi dwoko japuonj nigi dwoko ratego nigi dwoko manuel nigi dwoko okew jaudi nigi dwoko ratego nigi dwoko mumba kona niya jodwar nolawo josef matek ka gibaye gasere to jateko ma nyasache jakobo notura tungegi kendo jakwath ma lwanda mar israel nochodo leche mag ogich bedegi obiro chodo leche mag ogich bede wasigu kata gibigo tieno kata gibigo kinyi Dhano we chando chunyi be weramo pachi. Wacha wacha ni an gi jateko mar Lwanda mar Israel. Obiro kedo na molok nyinga. Kane oloko nying Ruth mogole fulo oduma kod fulo njugu ogolo dhako modhier chien chiliel okete mobedo mbele mobedo wuon puodho pok odeko mondo jawa timne ng'ato ng'uono ka noloko nying Jakobo ma wuod Isaka okore ni Jakobo kochakre kawuono okchak iluongi Jakobo iluongi Israel ng'at mogwedhi noloko nying Josef ma wuod Jakobo ogole e jela kindaro wiye korwako kunguru itere irwake lewni madongo kirite kod askeche motigo bunde madongo noloko nying Sarai elala noloko nying Esta nyathi kich mogolo kama ne ninde gi gwen koywech ne lage okete obedo mikach ruoth en ang'o mane otemogo lwanda motame loyo isaya prariyo gariyo progabich wacho niya chieng'no musumbalo mane ogur matek nopudh oko kolosai jokolosai ariyo apar gang'wen wacho niya o oh, norucho gima nondiki mane otweyowa kata noketo atunge kata noketo badho norucho gima nondiki ma notweyowa jeremia prang'wen matin ang'wen wacho ni kawuono winji wuod ilikia golo nyororo ok e lweti e nying yesu ja nazareth jeremia achiel matin apar wacho niya asemiyi teko mar muko gi pudho gi go piny e nying yesu ja nazareth kwan piero ariyo gang'wen apar gaboro wacho niya nyasachwa teko ne chalo teko jowi duong' odogni meja Luong odog ni Janazareth. Fweny adek matindo aboro wacho niya, aseketo dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro kata gibi godhiambo ok ginilor nikech owache Jeremia prariyo gadek prariyo gochiko wachna chalo mach wachna chalo nyundo obaro lwanda matindo tindo ondike Mathayo apar gabich apar gadek Gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidhi biro pudho oko. Kawuono wapudha tungego, kawuono wagolo badhogo sani, wakelo Yesu rora chier mar choke. Oo, ndike Zaburi e pradega bicha biriyo, ne gichiko na obadho kayiem nono. kata ne gichiko bagono to mathayo apar gabich apar gadek wacho niya gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudh oko ondiki e ngeche pradek matindo pradek ni mokwongo en sibuor onge le moro amora maromo kode o oh, duong' odog ni jakono mula ondike jeremia apar gabich piero ariyo ni winji wuodi likia gibiro kedo kodi tok gi ni loyi abiro loki kaka ohinga mar chuma mano jehova ema owuoyo obiro loko alano kaka ohinga mar chuma obiro loko dakni kaka ohinga mar chuma kata giked godo ibiro loke kaka ohinga mar chuma ondike sa prabich gang'wen Matendo apar gabiriyo ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi. Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni jagalili. Ondike Hosea abiriyo aboro matindo abiriyo jo-Israel chwoyo yamo to kayo kalausi mane gimomiyo iketo ni otegu mondo ika kalausi to muma wache kwan prariyo gadek matindo apar gochiko ni Jehova ok en dhano osewacho ni obiro gwedhi obiro ting'i malo obiro ting'i malo ondike Zaburi prang'wen matindo ariyo ni noywaya kogola chuodho motimo todo ondike fwenye adek matindo aboro nonok oseketo dhote mbelena ma onge ng'ama nyalo loro mano nyasachwa mapok olo en ebeneza en elgibo nyasachwa mapok olo zakaria ang'wen matindo abiriyo wacho niya ata chandruok momako zerubabel romre gi gode to jehova nisi nitie obiro piyogi ma gichal kaka pewe e nying yesu ja nazareth zaburi pradek matindo apar gachiel ma wadhi kodi e lamo wacho niya jehova oseloko lepa mag ywak o oh, momiya jehova mar polo gi piny biro loko lepi mag ywak kawuono ni lewni mag ywak mise ywak godo ni noketni atunge o oh, kawuono jehova wacho niya e zaburi pradek matindo apar gachiel iseloko kuyo mane an godo koilo Jehova. Bende iselonyo lepa mag ywak, mimiya lewni mag mor. Kuom mano ya Nyasacha, ok abi ling' tabiro paki gi wer. A Ruoth Nyasaye ne Nyasacha, omiyo abiro goyoni erokamano nyaka chieng' wadhi kodi e lamo. Jehova parie mamani. Ruoth parie jaduong'ni ruodha. Pare nyathi sikul ni pare ohala ni ruoth. Chungi jogi e kedo ya ruoth wa. Tura tunge mag wasigu. Golo badho oko ya ruodha. Mara kuom Yesu. Amen. Jara maguoran mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bahati Minis Israel Lere piny e Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79

osiru kawuono jodalawa osiru kiny osiru ndalo ko ndalo amen